Mir soen Iech Moien a Merci, dass Der komm sidd op eis Pressekonferenz. Dir gesitt, mir sinn haut zu ganz, ganz vill hei op eisem Virstandsdësch. Et ass effektiv e bëssen eng Ausname, Situatioun an eisem Syndikat Gesondheet, Pflege a Soziales. Dat ass net alldeeglech, wat eis hei passéiert, an duerfir ass och eben e grousst Interesse vun de Leit, haut dobäi ze sinn an auszedrécken, wat se, wéi se sech do fillen a wat hinne passéiert am Moment. Mir hunn, mir si ganz, ganz, ganz. Kuerz virun engem Streik am Fleegesecteur hei zu Lëtzebuerg. Mir, et ass eigentlech déi éischte Kéier, historesch gesinn, datt et an dësem ëffentleche Fleegesecteur zu Lëtzebuerg zu engem reegelrechte Streik kënnt, wou wierklech d'Aarbecht niddergeluet gëtt. Streiken ass ëmmer fir hei zu Lëtzebuerg exzeptionell. Dat ass ëmmer eppes, wat. wat vill virdrun bedeit huet, wat bedeit, dass et dass et vill dialogéiert ginn ass, dass vill gestridde ginn ass an dass et net zu engem Resultat koum. Dir wësst dat alleguer, dass dat net reegelméisseg virkënnt. Awer an eisem Secteur ass et iergendswéi nach eng Kéier e bësse méi exzeptionell. Dir wësst, hei schaffe mer mat dem Mënsch. Mir sinn an engem Secteur, dee fir eng Gesellschaft extrem wichteg ass. Mir sinn net an engem Produktivitéitsbetrib, mir sinn net an engem Privatbetrib, mir sinn an engem Secteur, dee mat ëffentleche Gelder finanzéiert gëtt a wou d'Leit en Déngscht um Mënsch leeschten. A fir déi Leit, dat si Fleegeberuffer, dat si Gesondheetsberuffler, dat si Sozialberuffler, fir déi Leit ass de Wuel vun deene Leit, déi se pfleegen a betreien, Dat Allerwichtegst, Si hunn eng grouss Vocatioun, e groussen Idealismus och an hirem Beruff, deen se ausüben. A wann déi Leit soen, mir gi streiken a mir renoncéieren op dat, wat eis eigentlech am Allerwichtegsten ass, déi Leit, déi eis Aarbecht gestalten a mat deene mir all Dag zesummeschaffen, Ja, dann ass et wäit gaangen. Also dann ass et, dat ass wierklech den Ausdrock dovunner, dass déi Leit massivst attackéiert gi si vun hiren Arbeitgeber iwwer Joren a Joren an dass se op engem Point of no return ukomm si wou se keen anere Wee méi gesinn, wéi sech mussen iwwer dëse Mëttel ze verteidegen. Kënnt dobäi also nieft dem Fait, datt et ebe Gesondheets a Sozial a Fleegeberuffler sinn, déi dat mat Häerz a Séil maachen, deen Job, kënnt dobäi, datt mer an engem Secteur sinn, wou eben net aus der Täsch vun den Arbeitgeber bezuelt gëtt, wou mer net an enger privatwirtschaftlecher Logik sinn. Dat wësst Der alleguerten, Mir sinn an engem öffentlechen Déngschtleeschtungsberäich. De Secteur gëtt zum gréissten Deel mat öffentleche Gelder finanzéiert, mat de Steiergelder. Mir sinn an enger Situatioun, wou mer en Deel vun dem Fleegesecteur hei zu Lëtzebuerg, wou d'Patronen aus deene Betriber de Leit, déi do schaffen, dat Geld virenthalen. An dat ass inakzeptabel. Ech muss e bëssen zrëckkucken, wat passéiert ass. Dir kennt zwar deen Dossier alleguerten, well do hu mer laang driwwer geschwat. Mir hunn an dem Gesondheets a Fleeg a Sozialsecteur zu Lëtzebuerg jorelaang, joerzingtelaang eigentlech eng falsch Aklasséierung vun deenen dote Beruffer gehat an hire Kollektivverträg, an hire Carrièren. Dir kennt dat all. Mir hunn do driwwer vill gestridden, mir hunn ëmmer eis dofir agesat, iwwer Joren a Joren hu mer do eise Match gemeet, fir datt déi Carrièrë richteg opgewäert ginn an datt déi Leit endlech richteg bezuelt ginn. Do koum et zum groussen Duerchbroch 2017. Dat hutt Der alles verfollegt. Mir haten do jorelaange Konflikt mat den Arbeitgeberverbänn. souwuel am Fleege a Sozialkollektivvertrag wéi an dem Spidolskollektivvertrag. Mir si ganz wäit gaang, mir waren och do op dem Schlichtungsamt mat den zwee Kollektivvertragsverhandlungen, déi gescheitert waren. Mir waren och do an enger Situatioun, wou e Streik am Secteur gedrot huet. Dat wär dann e gréisseren, also e Streik an deenen zwee Secteur-iwwergräifend, dee stoung och virun der Dier. A mir haten eng Massemobiliséierung vun iwwer d'Hallschent vun de Beschäftegten aus dem Secteur, déi an der Stad viru bal genee zwee Joer manifestéiert hunn, fir d'Opwäertung vun hire Carrièren ze kréien. Dat kënnt Dir Iech och erënneren. Dunn hu mer dann endlech mat vill Ach und Krach a mat vill Gestreits a mat vill Asaz et fäerdegbruet, dass et 2017 am Juni zu deenen Ofschlëss vun deene grousse Kollektivverträg koum, an dass do endlech Gerechtegkeet agefouert ginn ass an dass déi Carrièren do richteg aklasséiert gi sinn an endlech déi Diskriminatioun, déi déi Beruffer do scho laang betraff huet, dass déi aus der Welt geschaf ginn ass. Déi zwee Kollektivverträg, do fale ronn 20.000 Beschäftegt drënner. Déi sinn also an nei Carrièresstrukture komm, déi sinn also an opgewäerte Carrières, also Lafbunnen, erageroden duerch d'Ofschlëss vun deene Kollektivverträg. Dat sinn 20.000 Leit, déi do an de Benefice vun deenen Opwäertunge koumen. An hei um Dësch gesitt Der en Deel vun de Leit, déi dat net kritt hunn. Vun deenen 20.000 sinn ongeféier 350 Leit, déi gesot kréien, Nee, du hues dat net zegutt. An do ass de Ras-le-bol ukomm. Dir musst verstoen, datt mir zéng Joer, iwwer zéng Joer gekämpft, gestridden, a si och hei mat, a si waren en Deel dovun, si sinn nach ëmmer en Deel dovun, mat op der Strooss waren. Si gesi wéi d'Kollege vum Secteur alles dat kréien, wat hinnen zousteet, wou déi Carrièren opgewäert gi sinn, a si kréie gesot, bei eis geschitt näischt. Betraff, also concernéiert sinn d'Maisons de soins hei zu Lëtzebuerg. An da gëtt et do déi spezifesch Situatioun, dass déi Maisons de soins, d'Employeure vun deenen Haiser, virun 2010 ware se alleguerten ënnert dem Spidolsvertrag an dono hu se gemengt, si missten aus dem Spidolsvertrag eraustrieden. géint eise Wëllen, och do ware mir net frou, mir hunn eis opposéiert, et ass awer passéiert an et ass gesot ginn, da kënnt den anere Kollektivvertrag, dee vum Fligersozialsecteur, dee bësse manner gënschteg ass fir d'Leit, ab 2010. Mee et ass awer passéiert, well eis gesot och a versprach ginn ass, datt deenen Ancienen, also déi, déi schonn agestallt gi waren, agestallt ware virdrun, dass deenen nimools eppes géif passéieren, dass déi alles behalen, dass déi FHL, Kollektivvertrag sinn an dass déi dat weider zegutt hunn. Déi hunn dat och an hire Verträg stoen. Déi sinn elo eigentlech vun Ufank un ënnert deem Spidolsvertrag do gelaf. Et ass passéiert 2010, dass déi Haiser erausgetratt sinn an ugefaangen hunn, a jiddereen, deen dono agestallt ginn ass, ënnert deem anere Kollektivvertrag agestallt ginn ass. Dat heescht, mir hunn an deenen Haiser ëmmer zwou Klasse Personal, déi zesummen do beschäftegt sinn ënner zwee verschiddene Statuter, wat eis net gefält, wat mer, wat d'Arbeitgeber wollten a wat si bewosst agefouert hunn. An zënterhier, zënter 2010, ginn déi Leit, déi nach an déi Anciennë do, déi nach ënner den FHL-Konditioune beschäftegt sinn, ëmmer erëm attackéiert op déifstem Niveau. An déi ginn ëmmer erëm, an dat ass elo, jo, bal, elo ginn et aacht Joer, geschwënn néng Joer, wou déi Leit Dag an Dag aus do ënner Drock gesat ginn, menacéiert ginn, ënnert onméiglechste Situatiounen ëmmer erëm attackéiert ginn, wou hinnen ëmmer erëm virgesot gëtt, si missten an deen anere Kollektivvertrag goen. Déi Arbeitgeber wëssen, datt se et net kënnen imposéieren, duerfir versichen se et dann op déi léif Aart a Weis, mat Menacen, mat Drock a mat jorelaangen Aschüchterungen, déi do elo passéieren an deene Betriber. An dat. geet iergendswéi elo wierklech duer. An elo si mer do ukomm op engem Punkt, wou d'Leit wierklech de Ras-le-bol hunn a wou se sech soen, Dat do, dat do hu mer net néideg. Mir hunn dat verdingt, do an deene Konditiounen ze bleiwen. An elo huet déi Situatioun sech d'lescht Joer nach eng Kéier verschäerft. Mir haten, an dat kënnt Der Iech och erënneren, e Konflikt zu Beetebuerg, do ass et lassgaangen an der Maison de soins de Viseu vu Sodexo. wou den Employeur 2016 a 17 ëmmer erëm gesot huet, hei ech hätt déi gär raus aus deem FHL-Vertrag, dat stéiert mech, ech wëll déi net méi do hunn. An do si mir deemools dogéint virgaang, mir hu gestridde mat him a mir hunn och do manifestéiert a protestéiert a mir sinn och deemools op d'Schlichtungsamt gaang, Dir erënnert Iech. A mir waren och deemools, waren d'Leit scho streikbereet a mir waren och deemools kuerz virdrun. E puer Deeg ier et sollt lassgoen, ass en Accord zustane komm, en Accord, wou déi, wou dräi Acteuren um Dësch souzen, well do huet de Minister vun der Sécurité sociale sech ageschalt a gesot, dat kann et jo net ginn, datt et hei zu engem Streik kënnt an deem Secteur, wou ech de Tutelle sinn. Hien huet d'Direktioun an den OGBL un den Dësch geruff, mir hunn do diskutéiert an do ass et zu engem Accord komm, wou den Employeur gesot huet, Hei, ech verzichten drop, do meng Leit nach weider ze menacéieren an ze soen, se géifen entlooss ginn, an ech behalen déi Leit an hirem FHL-Vertrag. An den OGBL huet gesot, da verzichte mir drop, natierlech de Streik ze maachen, well mir wëlle jo net de Streik fir de Streik, mir wëlle jo eng Léisung fir déi Leit a mir wëllen, datt déi Leit just dat kréien, wat se zegutt hunn. An dat war jo dann en Deal, deen ass 2017 fonnt ginn. Deen ass vun den dräi Acteuren zesumme geschriwwe ginn, deen ass an der Press publizéiert ginn, deen ass och an dem Haus vum Direkter selwer ënnerschriwwen an ausgehaange ginn. A mir waren ganz wäit gaange mat de Leit, déi hunn wierklech vill matgemeet, déi sinn do duerch ganz schwiereg Momenter gaangen, wou se sech richteg bis op d'Äusserst hu misste wieren an déi hunn en wierklech en exemplaresche Courage un den Dag geluet. Déi hunn en Engagement an eng Motivatioun do un den Dag geluet, déi wierklech ganz, ganz staark war an déi mir och ganz héich respektéieren. Déi Leit ware bereet, dat duerchzezéien, fir et ze kréien, an déi waren natierlech dunn och frou, wou se hiert Recht kritt hunn a wou se a Rou gelooss gi sinn. Dat war am Februar 2017. Den Accord ass den 21. Februar 2017 den 17 Februar 2017, pardon, ënnerschriwwe ginn, also deen, deen Accord vun dräi Acteuren do, wou et dann net zum Streik huet misste kommen. An, an mir sinn haut an enger klorer Situatioun, wou d'Direktioun vum Haus vu Sodexo en totale Vertragsbroch do mécht a sech net un deen Deal hält, dee mir deemools fonnt hunn. Dat heescht, déi Leit waren, waren zwee, dräi Méint a Rou gelooss ginn, an do ass et erëm lassgaangen. An dunn hu se erëm gesot kritt, jo elo ass et awer eriwwer, elo kritt der awer näischt méi. Dono ass deen neie Kollektivvertrag ënnerschriwwe gi mat de Carrièresopwäertungen am Juni. An do huet den Direkter vum Haus hinne schonn annoncéiert, dat wäert Dir net kréien, dat wäert Dir net zegutt hunn, mir wäerten eis do dogéint wieren. An dunn ass am Oktober 2017 am gesamte Fleeg a Sozialsecteur bei deenen 20.000 Leit déi nei Paie gefloss. An si hunn näischt gesinn. An zënter Oktober 2017 si mer rëm am Krich mam Direkter vun deem Haus do wéinst där do, wéinst deem dote Konflikt. An et ass einfach ze laang an et ass einfach, et geet wierklech un d'Nerven. An d'Leit sinn elo op engem Punkt ukomm, wou se sech musse wieren a wou leider deen allerleschte Mëttel net méi ze ëmgoen ass. Et ass e Vertragsbroch am duebele Sënn, well wat elo vläicht net suivéiert deemools, wat net esou ganz erauskoum, war, datt vun deene Leit, déi ënner FHL-Konditiounen am Haus geschafft hunn, waren der 33 physesch Persounen, déi haten, déi sinn ënner dem Drock hunn se cédéiert an et waren der ëm déi 70, déi nach déi FHL bliwwe sinn an 33 Leit, déi sinn an de Büro zitéiert ginn an hunn aus perséinleche wéi beruffleche Grënn si se ageknickt an hunn acceptéiert SAS-Kollektivvertrag ze ginn. An déi 33 Leit, déi waren en Deel vum Deal, vum Accord, well dee mol zu mir gesot, dann hätte mir gäre, well déi ware grad an deene Woche sinn déi ëmgefall, wou mer amgaange waren do ze verhandelen a wou den Drock sech verschäerft huet, an Dir erënnert Iech, wou den Direkter vum Haus mat engem Sozialplang op eemol menacéiert huet, an enger lafender Schlichtungsprozedur, ouni eis ze informéieren, un d'Press erausgaangen ass a gesot huet, elo ginn se all entlooss. An ënnert där Situatioun sinn der natierlech eng Rei ëmgefall, also déi hunn Angscht kritt an déi hunn ënnerschriwwen, an eng vun eise Fuerderung war, déi 33 sollen och zréck. Sodexo huet also ënnerschriwwen, datt déi 33 géifen zeréck à vergel ginn. Dat hu se ni gemeet. Dat heescht, dat war deen éischte Vertragsbroch schonn direkt nom Accord u 17. Februar. Den 18. Februar hu se sech schonn net méi dru gehalen, well se déi 33 net zeréckgeholl hunn an dono. An an en huet sech dann an der zweeter Hinsicht net dru gehalen oder brécht dee Vertrag, andeems en se elo nach eng Kéier och déi aner 70 do nach eng Kéier alt erëm eng Kéier mat deem mat deem dote Problem kritt kréie wëll a se net a se net wëll an den FHL huelen. Mir hu gestridde, mir hunn zënter Oktober 2017, sinn der nach zwee aner Haiser betraff, gestridden an deenen Haiser, mir hunn Pressekonferenze gemaach, mir hunn Entrevuë mam Minister gehat, mir hu mat deenen Direktioune geschwat, mir hunn Trakten Drop an do widder erausgeheit. Mir hunn se verdeelt, mir hunn se um grousse Stil verdeelt, mir hunn se och un de Grand Public verdeelt, mir hunn se an den Haiser verdeelt, mir hunn se ausgehaangen. Mir haten eng Sallmaniff am Dezember 2017, nix, nach ëmmer näischt passéiert, den Dossier huet sech net beweegt, déi Employéen do, déi maachen, beweegen sech kee Millimeter op hir Leit duer an zéien, zéien hiren Net-Respekt vun deem Kollektivvertrag do einfach nonchalant duerch. Duerfir hu mer missten. D'Schlichtungsamt Aldremenke mam Fall befaassen do och. Dat ass de Wee, Dir kennt dat, dee mer musse goen, iwwert d'Kollektivvertragsgesetz an iwwert de Sozialdialog hei zu Lëtzebuerg. Mir mussen also dat Amt do mam Dossier befaassen, wa mer e Litige collectif an engem Haus hunn, wou d'Salarié mat hirer Direktioun opposéiert a wou se keng Léisung fannen. Mir hunn d'Schlichtungsamt befaasst mam Dossier den 13. Februar. D'Gesetz seet, véier Wochen huet een Zäit, fir do en Accord ze fannen. An Dir gesitt, wou mer elo haut stinn. Dat huet elo esou laang gedauert. An dat huet net esou laang gedauert, well mer esou laang do konstruktiv Gespréicher gehat hätten, mee dat huet emol scho bis den 19 Abrëll gedauert, bis mer déi éischt richteg Sitzung op der Schlichtung haten, well déi dräi Employeuren hunn mat alle Mëttelen a mat allen Affekoten, wou se konnten opdreiwen, do versicht ze verhënneren, dass deen Dossier als recevabel op der Conciliatioun erkläert gëtt. Ech ginn net do an déi technesch Detailer, dat ass och net, dat ass eigentlech net de Kär vum Problem, mee et ass just fir ze weisen, wéi se wollte wierklech verhënneren, dass déi Leit do eescht geholl ginn, a si hu versicht ze contestéieren, dass dat e Litige collectif wär, si wäere sech eens mat de Leit, déi wäeren, dat wär kee. Sträitfall. An dat géif en och net vill Leit betreffen. An si hunn dann do versicht, dat an d'Längt ze zéien an do op déi laang Bänk ze drécken. An do, duerfir huet et bis den 19 Abrëll gedauert, wou mer déi éischt offiziell Réunioun de conciliation haten. An zënterhier hu mer eis wochelaang do diskutéiert a gesinn a mir hate Réuniounen. An et ass eebe leider net zu engem Accord komm. Mir konnte keen Accord fannen, well mir do ganz formell gesot kritt hunn, datt si dat net bereet sinn hire Leit ze bezuelen. Ech muss dozou soen, datt do net, wéi dat elo heiansdo duergestallt gëtt vun där anerer Säit an der Press, de Streik natierlech ni eist Zil ass an och an dësem Fall de Streik net eist Zil war. A mir haten ni, mir wollten dee Streik net. Si hunn eis zu deem Streik do provozéiert, datt den Employeur, deen an eisen Ae voll Responsabilitéit fir dee Streik an hirem Secteur dréit. Eist Zil ass a war a wäert ëmmer bleiwen, ass nëmmen, dass déi Leit just dat bezuelt kréien, wat hinnen zousteet. A méi ass et net. Dass mol keng nei Fuerderung. Dass en näischt mat den Hoer erbäigezunn. Dass net, wou mer soen, mir hätte gär méi fir déi oder wéi iergend eppes. Mir hätten nëmme gär dat, wat hinnen zegutt steet, wat hiert ass a wat all déi aner scho kritt hunn a si einfach nach ëmmer do bei d'Lisette gelooss ginn. Mir hunn. do onméiglech konnten een Accord fannen, wann d'Employerssäit seet, nö, dat maache mer net, mir ginn dat net an, wa mir Employeuren op der Schlichtung, an der lafender Schlichtungsprozedur sëtzen hunn an an déi an der Sitzungen do soen, datt se d'Leit souwisou net eescht huelen, wa se e bësse mat de Fändele wénkelen, wa mer do Employeuren do sëtzen hunn, déi eis soen, jo, dat ass Erpressung, wat mer, mir werfen hinne vir, dat ass Erpressung, wat Der maacht mat de Leit, a si soen, jo, dat ass esou, dat ass d'Liewen. Wa mer do Employeuren sëtzen hunn, déi an enger lafender Schlichtungsprozedur eis soen, wa mir soen, d'Geld ass do, firwat gitt Der de Leit et net? Mir huelen et, fir eis Lächer ze stoppen. An da verstitt Der, an Dir musst eis verstoen, dass eis do wierklech, dass mer, dass mer ukomm sinn um Punkt, fir ze soen, hei geet näischt anescht, geet näischt anescht, leider, malgré nous, a mir wollten dat do net, war net eist Zil. Eist Zil ass just, dass si dat weider kréien. Dir musst och wëssen, dass et d'Patronen, also de ganze Rescht vum Secteur jo richteg bezilt an déi Carrièren do elo korrekt opgewäert gi sinn, dass et awer och nach Haiser ginn, wou déi zwee Kollektivverträg koexistéieren, SAS an FHL, déi och richteg bezuelen. Also, et ass also net onméiglech. Et ginn och Haiser, wou et problemlos oder méi oder manner konfliktfräi gelaf ass an et einfach d'Leit hiert ze kritt hu wat hinnen zousteet. Dat ass awer e wichtegt Element fir eis. Mir sinn hei manifestement an engem Problem, dee keen ass, deen iergendzwou künstlech erausprovozéiert gëtt. Dat mécht et nach méi schlëmm. Da musst Der och wëssen, datt d'Finanzéierung vun deem Secteur, déi jo iwwert d'Assurance dépendance leeft, also staatlech garantéiert ass, Déi leeft iwwer eng Valeur monétaire, Moyenne, déi gerechent gëtt fir déi Akten, déi si hei prestéieren. Déi Valeur monétaire ass ab Oktober 2017 gehéicht ginn ëm d'Karriärsopwäertung. Dat heescht, déi Employeuren hunn dat Geld a si ginn de Leit dat Geld net. An och do. Komme mer an eng Situatioun, wou mir haut sinn, also esou wäit wéi et haut gaangen ass, a sou wou mir haut stinn, en Dag virum engem beginnende Streik an dem Secteur, wou mir, wou mir net méi verstinn, firwat och net eng Regierung hei seet, Ech kucken där doter Saach net méi no. Mir hunn also nieft der Fuerderung un d'Patronat, elo direkt de Leit dat ze bezuelen, wat hinnen zousteet, hu mer d'Fuerderung un d'Regierung, ganz kloer hei, dat Geld do ze stoppen. Dat ka jo net sinn, datt si nokucken, wéi weider Geld dohinner fléisst, fir dat Geld vun den, öffentlecht Geld vun de Steierzueler, dat dat erhéicht ginn ass opgrond vun der Opwäertung vun de Carrièren, fir de Leit hir Carrièren ze bezuelen, an dat net un d'Leit fléisst. An an do menge mer och, datt eng Regierung eng Verantwortung muss iwwerhuelen, datt se sech muss responsabiliséieren an engem öffentlech finanzéierte Secteur, datt se muss eng Kontroll driwwer kréien, iwwer d'Finanze vun deene Betriber. dass et jo net ka sinn, dass do eng komplett Intransparenz an de Bilanen vun deenen Haiser do herrscht, dass kee weess, wat wou mam wéini mam Geld gemat gëtt. An do fuerdere mer och wierklech d'Regierung op, hir Verantwortung ze iwwerhuelen an do Kontroll driwwer ze kréien an dat doten, déi do Finanzéierung fir déi do betraffe Leit, déi näischt kritt hunn, ze stoppen. Fir eis ass et geklaut. Wann d'Patronen eis d'Geld huele fir hir Defiziter ze combléieren, ass dat ass dat geklaut. An do si mer, an do si mer wou mer sinn. An duerfir bleift eis näischt anescht iwwreg wéi elo an de Streik ze goen. Nach kuerz Puer Informatiounen elo reng technesch, wéi dat elo verleeft, dee Streik, well dat ass jo, dat ass jo hefteg an dat gëtt elo eng haart Zäit fir jiddereen. Mir hunn e statutaresche Vott, dee mer musse maache bei de Membere vum OGBL a bei de betraffene Leit, ob se bereet sinn, an dee Streik ze goen. Mir hunn ni dodriwwer, dodrunner gezweifelt, dass déi Leit dat wéilten, well dat jo eppes ass, wat sech iwwer Joren opgebaut huet a mir jo ëmmer alldeeglech am Kontakt mat deene Leit stinn a mir kennen jo déi Stëmmung an deenen Haiser. Mir wësse wéi wäit déi Leit kënne goen a mir wësse wéi staark déi Leit sinn a wéi couragéiert déi Leit ëmmer waren an nach ëmmer sinn a wéi vill déi scho matgemaat hunn an awer nach ëmmer do stinn. Mee mir hunn déi Prozedur elo erfëllt. Mir sinn eigentlech elo am Laf nach am, also do sinn nach Saachen am Lafen, mee mir hu se erfëllt an zwee Haiser. Dat eent ass d'Maison de soins dann an de Wisen, dat ass dat, mat deem mer och ugefaangen hunn, dat éischt Haus zu Beetebuerg. Do huet d'Urofstëmmung ugefaangen, déi ass gëschter Owend um 18 Auer ofgeschloss ginn an hei am OGBL a Präsenz vun der Iwwerwaachungskommissioun ausgewäert ginn an dépouilléiert ginn. An dat zweet Haus ass de Parc du troisième âge vu Bartreng, déi d'Urofstëmmung haut de Moien ofgeschloss hunn an um 9 Auer ausgewäert ginn ass hei haut am OGBL. A mir hunn zweemol en, also wierklech e méi wéi kloert, iwwerragend Resultat vun 99 Prozent vun de betraffene Leit, déi gefrot gi sinn, déi sech fir de Streik ausdrécken. D'Situatioun ass eindeuteg, mir fänke moar de Streik zu Beetebuerg un. Duerno kommen déi aner Betriber no, dat heescht dat éischt ass Bartreng. An dat drëtt Haus, wat betraff ass, den Cita Senior, do leeft d'Urofstëmmung nach. Wann d'Urofstëmmung do ofgeschloss ass, dann trieden déi Haiser och dono an de Streik an, schliessend. Mir si ganz iwwerzeegt, dass dat do d'selwecht weidergeet. Also ech mengen, dass hei e Mouvement entstanen, wat, wat wierklech extrem staark ass. Déi Leit stinn och am Kontakt ëmmer zuneen, déi eenzel Haiser. Si sinn déi eenzeg, déi wierklech, wierklech do bei d'Lisette gelooss gi sinn a si sech dessen bewosst. An d'Leit sinn extrem staark an, an si loosse sech och net ënnerkréien. Si ginn elo schaffen, all Dag nach, Bis muar, an si ginn all Dag schaffen, musst der wëssen, mat den Direktiounen, déi duerch d'Haus lafen an hinnen déi alleronméiglechst Menacë maachen, an déi mat Affekoten duerch d'Haus lafen, déi hinne soen, Dir hutt dat Recht net, déi hinne Ligen erzielen, si hunn Streikrecht, dat ass offiziell, mir hunn, den OGBL huet den Décret de non-conciliation un den Office national de conciliation eraginn, d'Streikrecht ass e legaalt Recht, wat an der Constitutioun ageschriwwen ass. Alles anescht si Ligen, déi verzielt ginn. Et gëtt probéiert, natierlech, et gëtt mat alle Moyene probéiert. D'Leit gi menacéiert, si giffen hir Aarbecht do net korrekt maachen. D'Leit gi menacéiert, dass se wäerte Sanktiounen a Konsequenzen erdroen. A mir hu ganz kloer gesot, mir hunn e. och eng Kommunikatioun an den Haiser ausgehaangen, déi hutt Der och an der Mapp virleien. Mir hu ganz kloer gesot, déi nächst Kéier, wou eis esou eppes zu Ouere kënnt, datt do iergendee vun den Arbeitgeber oder senge Vertrieder iergendee vun eise Leit do ënner Drock setzt, maache mir Plainte. Dat do geet elo duer. Mir sinn an enger Situatioun, déi net méi ze akzeptéieren ass. D'Leit ginn hei absolut ënner onméigleche Situatiounen nach weider schaffen an den Drock klëmmt all Dag an elo si mer do, wou mer sinn. Si hunn e Recht ze streiken. Si hunn, den Drock ass elo esou héich, dass mer och do net méi wëllen ze vill Zäit verléieren, Mir wäerten also moar en historesch neit Moment kréien am Fleegesecteur. Mir fänken zu Beetebuerg un, déi aner zéien no. Mir wëllen nach dozou soen, well dat jo och e Virworf ass, deen eis dann gemat gëtt, dass, ech hunn et eingangs gesot, natierlech war et ni eist Zil a mir wëllen nimools de Bewunner do schueden an där Geschicht. Natierlech, mir hu versicht d'Bewunner esou laang wéi méiglech erauszehalen och aus där Geschicht. Mir hunn och do Net ugefaange mat Menacen ze maachen, wéi d'Employerssäit dat gemaacht huet, mat Pensiounspräisser ze héichen an de Leit ze soen, dass alles wéinst dem deiere Personal. Alles dat hu mir versicht de Ball flaach ze halen an déi Leit do esou mann wéi méiglech domadder ze befaassen, mat eisem Klinsch. Elo ass et net méi ze verhënneren, mee och do, mir waren, et war wierklech net eist Zil, och do muss ee sech bewosst sinn, déi Employerssäit huet eis gedriwwen esou wäit mussen ze goen, mir wëllen deene Leit net schueden. Déi Leit, déi hei um Dësch sëtzen an hir Kolleegen, dat si déi Leit, déi, déi mat de Bewunner am Kontakt stinn. An dat ass en extrem staarke, eng staark Relatioun, déi do herrscht. Dat ass och fir eis als Außenstehenden oft ganz impressionant ze gesinn. Dat ass eng, eng ganz noen Drot zwëschent hinnen an hire Bewunner, déi si betreien. Si gesinn déi Leit Dag an, Dag aus an déi Leit kennen si an déi Leit wëssen, anzeschätzen, wat mer do maachen. A mir hunn an deem Konflikt hei zënter Joren ëmmer d'Solidaritéit vun de Bewunner an de Famille gehat. Mir hu Solidaritéitserklärunge gehat, mir hu Bewunner a Famillen, déi op eise Maniffen deelgeholl hunn. Déi Leit wëssen, datt mir dat doten net aus Spaass maachen, datt mir dat net gär maachen, datt mir kengem wëlle schueden, mee datt mir mussen, fir kënnen eng gutt Aarbecht ze prestéieren, fir weider kënnen eng Qualitéit an deem Secteur oprechtzehalen a fir weider kënnen eist Bescht ze maachen, deen dote Schratt agoen. An déi Solidaritéit ass staark, déi war et ëmmer. A mir hunn an deem Sënn och e Bréif un d'Famillen an d'Bewunner geschriwwen, also d'Delegatiounen hunn dee gemaach, dat ass net den OGBL, deen dat mécht, well dat si där, déi mat hinne schafft. Dee läit och, mengen ech, an Ärer Pressemapp, wou Der kënnt gesinn, datt si Positioun huelen, datt si, wou mer zesummen opgestallt hu fir de Leit, fir de Famillen ze erklären, firwat mer gedriwwe gi sinn, an deen heite Schratt ze goen, an datt déi Relatioun u sech awer doduercher net a Fro gestallt ass. Mir hunn eng ganz staark Solidaritéit awer och doriwwer hinaus ëmmer gehat vun dem gesamte Fleeg a Sozialsecteur, vum Spidolssecteur, vun de Kolleegen aus dem. aus deenen anere Betriber, déi alles kritt hunn, wat hinnen zousteet. Déi Leit hu jo och missten vill maachen dofir an déi sinn och e laange, wäite Wee zesumme gaangen, bis et esouwäit koum. An déi wëssen, déi wëssen, wat dat bedeit huet dee Moment an déi Risenaarbecht, déi dodranner gestach ginn ass iwwer Joren a Joren an deen Engagement an och do dat net, net opginn. Esou déi Ausdauer, déi dat verlaangt huet. An duerfir hunn déi Leit eis gefrot, Hei, mir wëllen do matmaachen. Mir däerfe jo net mat streiken, mee mir wëllen do matmaachen. Mir wëllen de Kolleegen aus de Fleegeheimer weisen, datt mir total hannert hinne stinn an datt mir hinnen alles mat op de Wee gi fir datt si do zu hirem kommen. An duerfir hu mer wärend dem lafende Streik eng Solidaritéitsmanif geplangt. Ech denken, dat hutt Der och, den Opruff, dat ass, fënnt dann e Samschden, den Néngten an der Stad statt um 11 Auer, wou d'Kollegen aus dem Secteur, déi Haaptmilitanten, d'Delegéierten aus de Spideeler an aus dem SAS-Secteur zesummekommen, fir sech fir hinnen hir Solidaritéit auszedrécken. Dat ass elo emol e bëssen de Plang, de Masterplang. Elo geet dat awee, wéi et dono weidergeet. Dat steet jo an de Stären. Mir hunn ëmmer gesot, e Streik ass à durée indéterminée. Mir wëssen, mir kënnen net soen, wéi laang en dauert. Dir hutt elo den Ufank an d'Enn gesi mer dann, gëtt da geschriwwen. Mir wäerten och wärend deene Streikdeeg, also mir streiken Dag an Nuet, et si Schichtbetriber, Dat wësst der, mir wäerten, soubal de Streik moarn de Moien zu Beetebuerg lassgeet, hält deen net méi op, dat si lo keng Warnstreiken oder Streikposte wou dann erëm ophalen, dee fänkt un an hält net méi op bis d'Leit zu hirem Recht kommen. An dann zitt Bartreng no d'selwecht an dann zitt d'Asséigne no d'selwecht. Wärend deene Streikdeeg, wou mir do 24 Stonnen op 24 présent sinn, sur place, virum Haus, virun de Betriber sti mer, wäerte mer Point-pressen aberuffen, fir iech dann e klenge Bilan ze ginn, wéi et leeft a wou mer stinn. Dir sidd natierlech häerzlechst agelueden, eis do och besichen ze kommen. Mir sinn ëmmer do, mee mir wäerten iech awer och esou Momenter am Dag ginn, esou Auerzäiten, wou mer vläit. dann e klenge Point Presse wäerte maachen.